Wel, yn ymuno gyda ni heddi am sgwrs ar ein cyfryngau cymdeithasol, mae pennaeth Ysgol uh, Llechafedach a'r Taml, sef uh, Nerys uh, Thomas Samuel.

wel dod at y deg mis nawr rhwng popeth felly yn ddiweddar yym mis hyn ni 'di bod yn gweitho adre fwyaf yym heblaw rh- rh- yy rhedeg yr hwb ar gyfer yym y gofal a'r ddarpariaeth addysg ar gyfer y plant. A beth wi 'di neud tro hyn yw uno'r ddwy ysgol yn yym Ysgol Llychyfedach tro hyn a ma' y plant y Tymbl yn Ysgol Llychyfedach. Yn criw bach bach 'yn nw. A ma' yym staff, nifer fach o staff yn ystod bob dydd wedyn. Ie, 'na beth yw e.
Felly o ran redeg y ddwy ysgol wrth gwrs, mae'n rhaid i chi wedi gweld newidiaeth mawr yn yn y ffordd 'y chi'n gweithredu o ran yym y cyfnod 'yn ni yno nawr i i gymharu â'r â'r cyfnod clo cynta'. Yym yn bendant. Y sgil o'n i'n meddwl o'n i'n weddol arno odd sgil teg ych yr cyfrifiadur ond bois bach ma' sgilie y staff yym fy hunan y plant wedi wedi hedfan a datblygu gyment yn ystod y deg mis dwetha felly ma' defnyddio'r cyfrifiadur ar we yn rhan annatod yn o'n ngwaith i bob dydd. Yym pa- pan ni'n cwrdd yn y boreue gyda'r disgyblion ma' n'w yn chwerthin pan dwi'n gweud do'dd ddim cyfrifiadur pan o'n i'n fach a ma' n'w jyst yn synnu bo' dim ffôn dim Xbox dim Playstation dim byd. Na.
Na. Na.
Felly, na, na. Fe, fe, nes i wedi o'r blaen fi'n credu, um, mae wedi bod yn nes, ni wedi dysgu gyda'n gilydd i'r raddau, nag i ni, wrth bod ni'n mynd mlaen, a mi'n siŵr chi fel, e, fel staff a'r plant wedi, wedi gallu helpu a, a rhoi cymorth i'ch gilydd, a, a symud mlaen trwy ddo hwn, fel, fel ni wedi dysgu i ddod yn fwy technegol. Odyn yn bendant a ma' ma' rhaid ma' rai staff ma' n'w jyst yn ma' ma' fi'n siŵr bod e ynddyn n'w ma' n'w jyst yn gweld tu fewn i gyfrifiadur a deall e'n gyflym iawn a gellu dysgu ni fel yy fel staff a fel plant a fel rhieni hefyd ma' n'w 'di gneud fideos i esbonio i rieni shwd ma' defnyddio gwahanol yym agwedde o'r cyfrifiadur a ma' hwnna 'di bod yn help mowr. ar gyfer pob un i neud eu gwaith achos... Ie ie. ...yym n- nôl yn mish Ebrill Mai y gofal o'dd yn bwysig yn erbyn hyn ma'r addysgu wedi dod yn yr un mor bwysig â lles y plant felly ma' rhaid i ni addysgu'r plant hyn bob dydd. Ie yn y diwedd bendant. Felly naethoch chi ddychwelyd nôl i'r ysgol fi'n credu ar ôl y cyfnod clo cynta' yn mish Mehefin. Do. Yym faint o waith paratoi at mewn i sicrhau eich bod chi'n dilyn y canllawiau iechyd a diogelwch ac ati i'r i'r ddwy ysgol? Wel o fis Mawrth i mis Mehefin o'n i'n yy rhedeg yr hwb yn yy gofal yn Ysgol Bontyberem a o'dd y rhife'n cynyddu felly os 'di rhife'n cynyddu o'dd y perygl o yy clefyd yn yn c- yn mynd rhwng y plant a'r staff yn cynyddu felly yym

gy- yy nethon ni gynnal hwnnw wedyn yn ysgol y Tymbl a wedyn y goron i'r ysgolion ond bois bach odd lot o waith. Hmm. Odd stickers a posteri ym mhob man a wedyn odd swyddogion yr awdurdod yn dod i wirio bod 'na boster am bopeth. Odd 'yd yn o'd poster wrth y sinc i weud mae'n un o fod golchi llestri. So odd pe- jyst pethe odd posteri yn bobman ond o- o'n i'n deall pam. Hmm. A wedyn odd odd gweithwyr yn dod i osod yr yym yr yy yr helendi dwylo a'r sanitisers ma' hwnnw ma' rheini wrth bob drws wrth bob fyn- mynedfa yn y ddwy ysgol. Yym a'r cyfathrebu cyson gyda rhieni odd hwnna'n holl holl bwysig. Hmm. Yym. e-bostio nhw'n aml a i neu' siŵr bo' nhw'n deall beth oedd yn digwydd. Yym ond mae siŵr o fod yn sôn am hyn trw'r rhan fwyaf o'r sgwrs heb y staff arbennig sy gyda fi bydden ni byth byth byth wedi do' ben a neud pethe mor hwylus. Yym o'n i yn gallu myn' i'r gwely nos a cysgu. O'n i ddim yn gofidio gormod. A o'dd rai' bod herie gyda chi 'fyd o ran o- o'dd 'na o'dd 'na ddwy ysgol gyda chi a o ran Oedd 'na heriau gwahanol oherwydd maen nhw'n ysgolion gwahanol, maen nhw'n adeiladau gwahanol a rhwng pob adeilad unigol oedd 'na oedd 'na heriau gwahanol wrthon nhw. Oedd. Oedd, beth fi'n credu buon ni'n lwcus achos o'n ni wedi agor Ysgol y Tymbl fel hwb gofal, oedd yr sticeri a'r posteri a popeth yn ei lle fan 'yn barod, felly oedd llai o waith paratoi mewn ffordd ond oedd tipyn wedyn o baratoi ar gyfer Ysgol Llychyfedach achos fel ti'n gweud mae'n adeilad hollol gwahanol a neud yn siŵr bod y system un ffordd bod hwnnw yn holl holl bwysig a wedyn gair y flwyddyn am llynedd siwr o fod oedd y swigod yma oedd y plant bach yn gwybod ble oedd 'u ble oedd 'u swigen nhw a peidio o cymysgu gyda swigen arall a'r hyd yn o'd sw- o'dd swigod gyda ni ar yr iard o lan ble ma'r plant yn chware ma' wnna'n parhau wrth gwrs ma'r swigod dal yn 'u lle. Yeah. Um, felly mae nifer o bethau sydd wedi cael ei gyflwyno am nhw dal yn ei lle. Um, yeah, bendant, yeah. Iechyd pawb. Ie, yeah, hynny'n ddiwedd. Felly symud ymlaen i mis Medi wedyn de, dychwelyd nôl i'r ddwy ysgol ar ôl um, y gwyliau'r haf. Pa, pa nawsterau, pa sialensau gyda chi'n dychwelyd yn, yn mis Medi? Dwi'n credu achos oedd y tua bron y pethefnos, neu'r 7 neu 8 diwrnod cyntaf, gymeron ni hwnnw um, fel ca'l rhai nôl dim y cyfan ôl gyda'i gilydd. Na. Fe withodd hwnna'n hwylus i weld reit o'dd problem heddi sorto fe mas erbyn fory. Ond bach iawn o'dd y probleme achos o'n i yn neud yn siŵr bod y cyfathrebu gyda rhieni yn holl bwysig bo' nw'n gwbod y reole o ran do'dd dim isie dod â dim adnodde o adre os nag o'dd rhaid bo' ni'n cadw popeth os o'n nw'n dod â cas pensil o'dd y cas pensil yn aros yn yr ysgol jyst pethe bach bod y llai o'r nôl a mlan yn rhwng y cartref a'r ysgol i gadw'r hylendid yy cystal a ag allan ni. Yym a wedyn o'dd 'i jyst mor hyfryd i weld y plant. Ie. Yym beth yw e? Ath o'dd yy o'dd yr yym presenoldeb yn arbennig o dda aethon ni'n uchel iawn yn yn go gloi odd y rieni falch bo' n'w nôl yn yr ysgol a bron nethon ni nôl i normal bron bron yym y swigod yn parhau beth dwi'n credu ni'n gwel' isie fel staff odd dod at ein gilydd amser cino ga'l y sgwrs fach a pethe off ein chest. Ie wrth gwrs ie. Yym a hefyd colli'r gwasaneth boreol fel ysgol gyfan. Hmm. Yym yn y neuadd. yym wrth y piano colli'r canu'n fawr iawn iawn parhau i golli'r canu yym pethe bach fel 'na a 'dyn ni'm yn gwbod pryd ma' rhein yn mynd pry- m- pryd ma' nw'n mynd i ddod nôl. Ie on'd yfe? Wel chi 'di cyffwrdd ar y ar y cwestiwn nesa yym fyny nawr pa fath o pa fath o weithgaredde a a digwyddiadau oedd, oedd wedi cael ei effeithio felly yn y cyfnod o Medi i Ragfyr, le mae'r mae, ma plant wedi colli mas arno. Mae, mae e fel arfer yn gyfnod le mae nifer fawr o bethau'n digwydd um, allgyrsiol felly yn yr ysgol. Mae'n well, popeth, ni di, di ni braidd ddim wedi gallu gwneud dim byd. Ni wedi parhau gyda'r gwersi ymarfer corff, mm. ond mae chwaraeon yn rhan bwysig iawn o'r ddwy ysgol ac y cymryd rhan mewn cystadlaethau yym yr Urdd y Menter y Sir Arctic Sir Gâr beth bynnag ma' ni 'di colli y tipyn ar hwnna yym felly o fi 'di myn' yn blank beth odd y cwestiwn 'to? Sori. O ie pa fath o weithgaredde a a digwyddiade a pethe odd 'di ca'l 'u... Yn oedran i wn i gyd.
Yym ie gweithgaredde felly o'dd chwaraeon yn beth mawr ni 'di colli a wedyn dod mlan at gwasanaeth diolchgarwch ysgol gyfan gwasanaeth Nadolig, ysgol gyfan, bingo, ffair Nadolig yy parti Nadolig, popeth ni'n arfer neud fel ysgol gyfan. Fe nethon ni ambell i ba- beth bach mewn swigod bach ond o'n i'n colli'r naws teuluol yr ysgol gyfan a mae a mae'n deulu mawr achos ma'... Ie. ...rhwng y ddwy ysgol ma' dou gant a hanner o blant gyda ni felly ma' 'na nifer fawr o deuluodd a dim jyst y mamis a'r dadis on' y magis a'r dycis a pob un sy mor weithgar o fewn yr ysgolion. Felly do hollol i popeth a fi'n credu un o'r pethe yym yn enwedig plant blwyddyn pump a chwech dwi gwel' isie yw myn' i Langrannog a'r cyffro o fis Medi yr holl ffordd trwyddo hyd mis Ebrill i baratoi i fyn' i i Langrannog a'r cynilo misio yn hyn. Yym. Ie felly a ni wel mae'n amlwg bydd dim Llangrannog eto eleni. Na, 'na beth yw e. Fi'n credu mae'n... Na, fel fel wnaethoch chi gyffwrdd fan'na nawr, mae'n anoddach i blwyddyn 5 a 6 achos maen nhw fel arfer yn cael y cyfleu-... lot o gyfleoedd yn eu yn eu dwy flynedd diwetha' yn yr ysgol fel y chwaraeon neu neu ac ati ond maen nhw'n cael perfformio a a a pethe. So falle mae... A hefyd, dych chi'n meddwl nôl am am y blwyddyn chwech falle nath adael chi yn yr haf, gaethon nhw ddim i ddim i i gadael yn y, yn y modd bydde, bydde chi wedi um, lico? O, yn bendant, a gweld eisiau'r gwasanaeth ymadawol yn, yn mis Gorffennaf, achos mae'n mae draddodiad a mae'n rhywbeth mae rhieni edrych mlaen ato un flwyddyn i'r llall. Ie, yeah, na beth yw e.
Felly symud mlaen i, i falle chi'n bersonol de, symud mlaen o, o, o gwaith yr ysgol nawr. Siw mae'r Covid wedi, wedi effeithio arno, arno chi yn, yn, yn y misoedd diwetha o ran, o ran y teulu a'r plant ac yn, yn y gymuned falle? Yym mae 'di effeithio tipyn o ran dy- dwi ddim yn myn' i fyn' yn negatif biti fe achos dwi ddim yn berson negatif i ddweud y gwir dwi'n person itha cadarnhaol. Yym cwpwl o bethe bach wedi effeithio ar y plant i ddechre 'yn mhlant 'yn hunan ma' t- yym tri o blant gyda fi yy nath Ifan raddio o Brifysgol Aberystwyth yy gradd arbennig o dda i gai ddweud. Yym fe gollion ni'r gollion ni'r cyfle i fynd i'r yym seremoni graddio. Hmm. Felly gobeithio gewn ni ryw gyfle i neu' hwnna rhywbryd. Ond hefyd mae Ifan 'di colli ar y cyfle i fynd yy enillodd e ysgoloriaeth i fyn' i Seland Newydd yy gradd mewn amaethyddieth a gwyddo'r anifeiliaid nath e. Ie. Gollodd 'i cyfle i fynd i Seland Newydd llynedd. Yym. Yy ond ma' ma' pethe fylle'n edrych fylle'n addawol ar gyfer leni iddo fe achos ma' n'w yn chwilio am weithwyr yym ar y ffermydd felly ma'n rwbeth ma' fe wir moyn neud ond mae e 'di ga'l swydd hyfryd ar fferm yng Nghaerfyrddin ma' fe wrth 'i fodd. O reit. Mae'n reit. codi ei wap tan yr wedi tri yn y bore. O ydi wir?
Chware teg. I fynd i'r gwaith. Mae mae Ie. A mae'n mae'n joio. Mae wrth 'i fodd yy gyda'r gyda'r godro. 500 o dda godro mae wrth 'i fodd. Be'r be'r cynta i godi yn y bore. Ie bendant ie. Yym felly a wedyn ma' Megan yy ar 'i yy chwrs yy ail flwyddyn yn neud yym yy cwrs dysgu yn y yn y brifys- brifysgol yy Coleg y Drindod. Ma' hi yn mwynhau'r cwrs yn fawr iawn. Dim yr un peth ag arfer wrth gwrs popeth ar lein erbyn hyn gwell isie cwmni y merched a'r a'r bechgyn sydd ar y cwrs. a wedyn yym Tomos Tomos y Blwyddyn Tygau llynedd yn anffodus druan bach yym methodd e neud yr aroliade. Na. Do treni ond 'na fe ma' popeth yn mynd reit. O'dd e'n hapus credu o'dd e? Sai'n gwbo fyn 'na.
A wedi ma' 'di myn' nôl i'r chweched nawr ma' wrth 'i fodd yn yy chweched Ysgol Maes y Gwendraeth. yy mwynhau yn fawr iawn ma'n ne- ma' fe'n neud amaethyddieth yn Gelli Aur a wedyn ma'n neud yym addysg gorfforol hefyd. A wedyn ma'n St Samuel Rhys Samuel ma' fe yn yym ma- dyw e d- dyw e ddim 'di gwel llawer o newidieth o ran 'i swydd e yym gweitho fel peiriannydd trydanol yn yym Tata Steel Port Talbot ma' Rhys. Ond erbyn hyn ma' fe ma' n'w wedi dweud bo' nw'n gweithio wthnos fewn ac wthnos yym adref i ga'l llai o s- o staff ar yym ar y safle ym Mhort Talbot. Yym ie a wedyn i fi'n hu- i fi'n hunan dwi 'di gwel' isie i'r gymdeithas yn fawr iawn yym dwi'n berson cymdeithas person y pentre person y cwm erbyn hyn yym dwi'n gwel' isie y capel, rwy'n byw gyferwyl y capel Bethania, gwelishie'r capel ar Ysgol Sul, y gymdeithas sy gyda ni fyn ni yym dwi'n gwel isie sori ma'r withyd lan ar y sgrin i nawr yym dwi 'di gweld isie'r yym bod yn rhan o'r yym gymdeithas rygbi a hefyd dwi'n aelod yn yym Merched y Wawr y Tymbl dwi'n ysgrifenyddes gyda pwyllgor rieni yy rhieni Maes y Gwendraeth felly ma' o'n i mas bob nos i weud y gwir, felly mae'n yeah. sioc i fod adre nawr. Ie. Yeah, yeah, ond... no, mae wedi bod yn sioc i ran fwyaf o bobl fi'n credu sy'n mas yn ei pethau yn y gymuned. Mae wedi gorfod dod i'r arfer newydd hyn, ond mm. na, fi'n bod yn anffodus dyna fel, fel mae yeah. ar hyn o bryd, fe mae popeth wedi dod, dod i stop, ond wnaethoch chi gyffwrdd fyna um, ta merch y cwm i chi nawr, ond o'n i'n edrych ar eich, ar eich, ar eich um, Twitter chi, a mae'n mae e'n gweud yn glir fyna taw uh, chi'n disgrifio chi'n fel cardi o, o gwm gwendraeth uh, i chi nawr, felly uh, dwedwch mwy am le chi o, yn, yn reiddiol a, a'ch magwraeth chi. Ydw, dwi'n brawd o'r, or gair cardi, achos um, mae'r ma, ma gair wedi cael ei tynnu cos yn aml iawn, ond ydw, a dwi yn gardi. Um, lle chi ofyn i Rhys, Mr Samuel, chi ofyn i unrhyw un, chi ofyn i'r staff, Gofyn i'r plant ydw dwi yn credu dwi'n gofalu ar ôl pob pinoc yym sy ar hyd y lle os o's os o's i ga'l. A ie yym merch o bentref Tregroes ie'r yy Tregroes Waffles wedi neud y pentre'n enwog erbyn hyn. Merch y fferm fyn ni yym ni ysgol gynradd yn Nhregroes a wedyn mynd i ysgol ramadeg Llansil a nw edrych fel 'na wedyn yn y ysgol Dyffryn Teifi wedyn d'amser a myn' i'r Goleg y Drindod yy neud cwrs dysgu am Ie, sawl blwyddyn ôl erbyn hynny, ac wedyn cael fy nerbyn i pŵl o'n nhw'n galw fe, pŵl athrawon newydd um, Sir Gar, a cael gwybod bod fi'n dechrau swydd yn y Tymbl. Wel, oedd dim syniad y fi le oedd y Tymbl. Dwi'n ffordd mynd am spin wedyn i weld ble oedd y pentref cyn mynd i gwrdd a Alban Rhys. A ie yn yy Temple fi 'di bod a dwi 'di myn' lwcus iawn y ddou yym bennaeth hyfryd iawn Mistar Alban Rees a Mister Gareth Rees. Parch mowr iawn 'da fi at y ddou. Hmm. Yy cydweithio arbennig gyda ni. Yy lot o dyn ni côs. Lot yeah, o sbort. A fi'n credu bod hwnna 'di bod yn sail da achos yym dwi'n gobeithio bo' fi rwbeth tebyg er felly bo' pwyse ar hyn o bryd ar ar benaethiaid ac ar athrawon yn wahanol nôl i'r nawdege. Ie. Ond pwy pwy feddylia de nôl pan naethoch chi graddio nôl o'r coleg fyddech chi wedi gwitho yr holl flynydde 'ma yn yr ysgol yn y Tymbl a byw yn y Tymbl erbyn hyn. Ie. Felly mae o'n fel o'ch chi falle ddim yn gwbod le o'dd y Tymbl ar un cyfnod ond nawr yym bod y pentre bach ni yn yn Nghwmgyndraeth wedi wedi rhoi shwd gwment iddo chi i chi. O dw a dwi wrth fy modd yma dwi'n hapus iawn yn y yn y bentre yym dwi'n hapus iawn yn y cwm ma' 'da fi gymint o ffrindia yma hefyd yym a teulu yym a dwi'n lwcus iawn dwi yn myn' i enwi un person dwi lwcus iawn o'r fam yng nghyfreth Erica fi'n siŵr bo' sawl un o'n o'r gwrandawyr os bydd rai'n gwrando rwn i gyd yn nabod Erica a Erica wedi bod yn fam yng nghyfreth berffeth i fi mae'n da parhau i fod yn fyngi arbennig i'r plant hefyd felly dwi lwcus iawn. A trw Erica a dwi 'di dod nabod lot o bobol hefyd a'r siop yym siop sgidie Tin Ton yn enwog yn y cwm ma yn bellach hefyd felly mae'n mae'n yeah. bod yn hyfryd iawn. O, arbennig. Ond wnaethoch chi gyffwrdd yn gloi fanna 'fyd eich eich um, bod chi'n diddori yn, yn y rygbi. Fi'n gwybod bod chi wedi chwarae tyma bach i'r piod pink, a fi'n fi credu bod fi'n iawn yn gweud fyd, bod chi wedi chwarae ar, ar y cag yr un amser a'ch merch Megan. Ydw fi'n iawn i weud na? Beth oedd, beth oedd hwnna fel? Ie, yeah, wel mae'n mae stori hir. Um, es i'n rhan o'r pwyllgor i sefydlu um, tîm merched yn y pentref uh, i'r clwb rygbi Tymru. A ni'n teimlo bod e'n bwysig iawn achos yeah. um, dwi'n mwynhau rygbi wrth wedi. Ond a o'n i'n o'n i'n mwynhau'r ymarfer ond dim byth yn meddwl mynd i 'ware ond odd y rhifen fach ar y dechre fel o'n i'n sefydlu a bob wthnos odd isie rywun i chw- i chware odd isie'r tîm gyfan a fi'n siŵr mai fi odd y dwetha roi llaw lan i fynd ie oce fi fodlon 'ware. Felly yn credu pedwar deg chwech o mlwydd o'd dechreues i chware rygbi. sy'n biti mawr nawr achos o'n i wrth fy modd o fod yn rhan o dîm rygbi. Chware hoci o'n i'n dueddol o neud yym yn y coleg a yym a'r ysgol. O'n wrth fy modd gyda y rygbi a parhau i i chware. Felly yym ie un gêm fach dwi 'di ga'l gyda Megan a gêm hwyl a sbri odd honno yym y merched yn erbyn y bechgyn jyst i ni ca'l ymarfer yym chware rw- rhywfaint. Ond yym ie. wedi mwynhau. Arbennig, ie, arbennig.
Saff i wein bod, bod, bod Megan yn gwybod popeth o'r gêm o chi wedyn wedi dysgu fe o chi, ie?
na, fi credu ffordd arall o ddi. O, ie, na, mae'n na, mae, mae hyfryd achos mae, mae beth sy'n neis hefyd na, mae ni'n gwybod am rhagor o, o famme a merched sydd yn, mae'r merched yn dod trwyddo i chwarae. A ni'n gymuned arbennig iawn. Mae, mae sawl un wedi bod yn sal gyda'r Covid, a ma'r gymuned o gefnogaeth yym tuag at y merched 'ma wedi bod yn arbennig arbennig. Ie. A yym ie ma'r ma'r grŵp WhatsApp yn gryf i neu' yn siŵr bo' pawb yn iawn. A ma' rai' fi ganmol Megan fan 'yn hefyd ma' Megan yn paratoi rw gwestiwn bach dwl a rw fideos bach a wedyn mae'n rhoi n'w ar y gy- ar y gwefanne cymdeithasol. O jyst rhannu um, yeah, hapusrwydd a chariad. Ie, yeah, beth yw hwnna. E, a fi'n siŵr chi'n teimlo fel, fel nifer fawr o'r, or tîmoedd a'r clybiau chwaraeon yma. Chwa, maen nhw, ma nhw mor bwysig i'r gymuned. Um, a fi'n credu gobeithio byddwn ni'n sylweddoli yn, pan fyddwn ni mas o'r cyfnod yma, bod, bod, y, bod ni gyd yn mynd, mynd i fynd nôl i gefnogi y tîmoedd yma yn y gymuned, oherwydd pa mor bwysig un nhw i'r pentrefi um, Ydyn. Yn llefydd...
A ma' a ma'r pum- ma'r timoedd hefyd yn cefnogi achosion da ma'r... Ynde. ...diod pump wedi codi dros pymtheg cant tuag at y defibrillators yn y yn y pentrefi. Ie. Felly ma' jyst yr pethe bach fel 'na hefyd yym i ni rhoi nôl yn y pentref nid yn unig cymorth iddyn nw. Yn da nawr. Felly os os 'na un yym ymddangosiad arall i fod pan pan fydd y piod pinc no- nôl yn chware ar ôl iddo mas o cyfnod 'ma? Yr ateb syml yw na. Dim o gwbl. Um... Mae'n anodd iawn i gadw'r boots na lan ar y wal am gormod o amser. Dwi ti ddim yn hanner cant Aled, aros dis bod yn hanner cant, na yn syml yw'r ateb. Um, er, fydden ni ddim yn hau felly wneud uh, rygbi tag, bydde hwnna oh, bydde hwnna neis, yeah, ffordd bach neis i, i ymddeol go iawn. y teitl y number one supporter, yna, yna chi hapus i gadw hwnna ar fan hyn. Ydw, a fi'n drosorydd parchus, mae'n swydd bach na, fi'n joio hwnna. A beth sy'n neis hefyd, mae'r mae clwb yn dathlu um, canrif a chwarter blwyddyn nesaf. Oh, Wel, le ni ar blwyddyn nesaf te, felly mae hwnna, ni'n dechrau paratoi at gyf ar gyfer dathliadau. Gan obeithio bydd rhyw fath yn olmarrwydd, byddwn ni'n gallu dod nôl at ein gilydd i gael ambell i barti bach i ddathlu. Ie, yeah, bendant.
Wel, gret, diolch yn fawr am y sgwrs gyda ni heddi, uh, Nerys. Fi'n siŵr mae pawb wedi gweld um, faint o waith i chi fel, fel penaethiaid a staff yr ysgolion wedi rhoi mewn um, yn ystod y cyfnod mae sicrhau bod, bod yr ysgolion yn saff ac, yn, ac a bod y plant mewn awyrgylch um, ble maen nhw'n gallu bod yn saff ac yn gyffyrddus. Felly, na, mae wedi bod yn, yn sgwrs wych. Um, diolch yn fawr am eich amser. Groeso, diolch yn fawr. A... Llai ychwanegu fyna, fi'n credu hefyd bod hi'n bwysig sôn am y peneithiad y cwm mm. o'r bythynas arbennig sydd gyda ni. Mae ma yna beneithiad dros i'r gar a dros Gymru yn eiddigeddus iawn o'r um, gefnogaeth sydd gyda ni at yn gilydd i, i helpu'n gilydd yn yr ysgolion um, yng Nghwm Gwendraeth. Ie, yeah, mae hwnna'n arbennig i glywed a gobeithio bod, bod hwnna'n mynd i um, parhau am, am, y, am y blynyddoedd i ddod. Felly ie, yeah, diolch yn fawr am y sgwrs, cadwch yn saff a gobeithio i weld chi, chi a'r plant felly mewn, mewn weithgaredd gyda ni yn y fenter yn, yn y misiodd uh, sydd i ddod pan fydd pethau nôl, nôl yn saff unwaith eto.
Yeah, diolch yn fawr iawn. Dim problem, diolch yn fawr.
Diolch.